Essalawmaleýkum hormatly watandaşlar. Bu gün ýigrimi ýedinji aprel, ýagny hemmämiziň bilşimiz ýaly üç ýyl mundan ozal has takygy iki müň ýigrimi nji ýylyň ýigrimi ýedinji aprelinde ýurdumyzyň Lebap we Mary welaýatlarynda güýçli harasat bolup geçdi. Anyk netijeleri häzire çenli belli däl. Näçe adam pida boldy, näçe jaý weýran boldy, şol bir wagtyň özünde hökümet tarapyndan goldaw berilmedi köp hojalyklara. Ondan başga-da, şol ortada öz weýrançylygyny zapis edip ugratýan watandaşlara hatda basyş edildi. Indi şolar barada jikme-jik gürrüň etsek hem-de bir geçenleri ýatlap, bir ýatan ýer ýakdy, imany hemra bolsun diýsek, şunuň ýaly ýagdaýda gepleşigimizi başlaýarys. Söz nobatyny Alişer Sahatowa berýän. Alişer, diňleýäs. Salam aleýkum. Men şu zady ýatlatjak hemme bizi diňleýän watandaşlarymyza. Bizi şu günki gün üç ýyl, üç ýyl bolup gelýä, hälem adam ýerine goýanoklar. Hatda şundan başlaýyn, ine iki müň ýigrimi üçünji ýylda Gurbanguly Berdimuhamedowyň enesi ýogaldy.

Habarlarda-da aýdanoklar, Hudaýýolda berenoklar. Biz şonda, biz aýtdyk, ýöne bir sesimiz eşidilmän galdy. Watandaşlar, bu oçin plaçewno, näme diýsem size. Adam ýerine goýdurmagy başarmaly biz, el-ele bolup. Hawa, men şu bilen başlaýyn, galanyny egindeşlerim öz pikirlerini aýtsyn, menem galanda zatda goşaryn. öz sözüme. Minnetdar Alişer, aýdanlaryňyz üçin. Söz gezegini Dursultan Taganowa bereli. Dursultan Taganowa, diňleýäs sizi. Watandaşlar, menem Alişer Sahatowyň aýdýan zatlaryna goşulýan. Halkdan biri ýogalanda, hiç hili reaksiýa bildirmeýär. Biri däl, müňlerçesi. Diňe apu-tupan däl, pandemiýa döwründe-de ýurduň daşynda, içinde Ýaňky Maryda, Lebapda bolan harasatda köp pidalar boldy, gynansak-da, ýöne hiç birini ne habarlarda görkezdiler, ne bir statistika berdiler, ne ha adamlara bir kömek ugratdylar. Hatda başga welaýatlardan şo harasatda, aw-tupanda başga welaýatlardan a Lebap welaýatyna iberilen kömekleri yzyna gaýtaryp, şo zatlaryňam öňüne geçdiler. Näme üçin adamlaryň agzy birleşmesinden gorkýarlar? Özleriniň kömek etmegi aňyrrakda dursun, şo ýagdaýa gynanyp, kömek etjek bolan beýleki welaýatyň watandaşlar, beýleki welaýatdaky watandaşlarymyzyňam öňüni aljak bolup dürli-dürli oýun gurnadylar. Bu, koneşno, örän gynandyryjy ýagdaý. Biziň ýurdumyzda hiç haçanam, haýsy welaýatda nähili kynçylyk bolsun, harasat bolsun, başga welaýatlara eşitdirilmedi. kömek edilmedi, aýdylmady. Häzirem, naprimer, Hudaý saklasyn, bir adatdan daşary ýagdaý bolan ýagdaýynda bir berip biljek kömekleri ýa-da öňüni almak üçin taýýarlyklary hiç zady ýok. Bu ýagdaý, elbetde, bizi gynandyrýar, ýöne watandaşlarymyzyňam, şu harasatdan ejir çeken adamlaryňam birazjyk bolsa-da aktiwny bolup, şu zatlary aýdyp,

biziň prezidentimiz Berdimuhamedow näle utanmazdan bular ýaly hiç zady görmedik ýaly, bilmedik ýaly, hiç närse bolmadyk ýaly oturyp bildikä diýip men pikir edýän. Şu türkmen hökümetine-de Awa Allahy näme bolan şuny her e, çykyşlarynda hatırlap geçjek. Allahy prezident bolan awa yani Kur'an kitabı ruhnama bolan ruhnama yok ama hazırki zamanda yani çay kitapları bolan e, käbesi de köşk bolan, kyblasy-da dollar bolan hökümete men şu ýerden seslenjek. Ine, diktator diýesem, Myrzaýewden bu hemmesem diktator. Ýöne biziň prezidentimize diktator diýsek, onda oň öbürki diktatorlara haksyzlyk etmiş bolarys. Hawa, hemme zadyň adyny hiç bolmasa, ýa kör ýaly bir aýak üstünde ýören öli ýaly bolup ýaşadyk indiden soňra her zadyň adyny dogry goýaly her zada dogryny dogry egrini egri diýip bileli akda ak garany gara diýip bileli indiden soňra hiç bolmasa hormatly watandaşlar ýurtdaşlar ine Mirziýaýew geldi halkyna kömek etdi Aly tupanda biziňkiler ine daşoguzdan biziň men daşoguzly özüm e, kamazlaryny yaptırıp e, näme alyp tusak etip o yardım etjekleri ne hatırlap geçdiňizler ne şunu haýsy vicdanı bilen haýsy nämesinden edýär e, men bularyň nämesini aýkusyny nämesini aňlap bilemok men bulara bir zat diýip bize düýpde görsetjek boldular da düýp ýany iň soň ýeriň asty kibi bir nämäni görsetjek boldy, amma özüniň ýer asty, özüniň düýbi görnüp galdy-da. Bileňizmi, şonuň üçin ýakma düşersiň, ýaňky ýakma pişersiň, gazma düşersiň diýýär biziň ata-babalarymyzda beýle bir nakyl bar-a. Şu gerçek boldy, ene, gerçekligi Indi görüp otyrsyn-a, hiç zatda-da kömek edenak. Ýene biziň ýaly hak gepleri aýdanlary watan haýyny diýip hemme zat ortada, hemme zat içek-çabaň dyşara çykdy. Ejesinem kahraman diýip bellap otyr. Ine, men ejeň bilen şu ýerden hysap-kitabymyz bu birki dünýä kyýamata galdy diýäýin. Sebäbi men ejeň bilen hysap-kitabym bar. Sebäbi o öýündäki Berdimuhamedowlar ataoğlu ogly nähili syýasat ýöredip otyny oturanyny görendir, bilendir. Hawa, biziň aýlamyz, meselem, şu aýlaýa Berdimuhamedowdyň semýasyna, aýlasyna, maşgalasyna biziň türkmenistanlylaryň maşgalasyny omuzuna ýük edip Berdi. Allah tarafyn, halk tarafyn, ýöne olar amanata hyýanat etdi, bize amanat edip berdiler o semýa. Şunuň takdyryny şulaň halkyň, Türkmenistan halkynyň nämäsini, agyryny ýeňil ediň diýip Allatagala tarafyndan-da, halk tarafynda-da omuzuna ýüklendi, ýöne amanata hyýanat etdiler. Indi men şu Ramazan aýynda Dogan Allahym siz galan berdimuhammet biler ölmäň hiç biriňiz uzak ýaşaň awa biziň bilen hysap kitap edip soňra ölüň ölseňizem awa burdam men hysap kitap ejeň bilen ahyrete galdy diýip aýt aýtjak aýtmak isleýän. Aýtjak bolsaň hawa zat köp haýsyny aýtyp haýsyndan bir ýurtdyň ýaňky nämesi bir bir bir saat iki saatda bir aýdyp boljak zat däl iň düýpde bize görsetjek boldy amma özi göründi özi düýpdäkligini gördi ene hiç olmasa şu diktator bir Mirziýaýew hem diktator men bu ýerden hiç kimden hem gorkup näme aýdamak aýtjak Mirziýaýew hem diktator ýöne biziňkini diktator diýip bolanak buňa bir dogry bir at goýaly bunuň adyny dogry goýaly artyk dogry ýaşamakda öwreneli ýeter artyk akyna garşy ýüzen ýaly e, ters tarafa ýörenimiz Hawa. Hormatly ýurtdaşlar men şuny aýtmak isledim. Köp köp sag boluň beren gürrüňleriňiz üçin. Murat Öwezow biz diňleýäňizmi? Söz sözläp biljekmi? Şul ýaňky bolan waka bilen goşulsam ýaňky Alişeriň aýdan gepine. Birinjiden şul bolan tragediýa bilen näme üçin gosudarstwa öňünden bilmedi şony? Birinji soragym meniň. Öňünden prognoz etmedi şony. Lýuboý ösen ýurtlarda prognoz edilýär öňünden şon ýaly wakalar, ştoby geljekde adamlar gynçylyk çekmez ýaly, öňünden öňüni alar ýaly. Birinji sora öňüni prognozyny etmediler. Ikinji, eger uwaženiýe edilýän bolsa şo ýogalan adamlara, Alişeren Sahatyň aýdyşy ýaly, hatyra güni bellense şolara, ýatlanma güni bellense, Olam bir özüniň prezidentlerem özüniň bir ýüregindäki agyrysyny görkezerdiler-dä. Her ýyl belleseler şony, görse görkezseler bizler gynanýas, şunça adam ýitirdik, munça adam ýitirdik diýip görkezseler olam bir uwaženiýa bolardy. Onam eden ýoklar. Üçünji mysal näme gozgaýa, näme üçin bularda programma ýok, şolary adamlaryň jaýlary döwülse, olar zat ýitirse, öýündäkilerini ýitirse, jaýlaryny döwülse, şoňa kompensasiýa edilýän programma ýok. Üçünji sorag şol edilen ýok Türkmenistanda. Sebäbi ösen daşary ýurtlarda birinji olarda insurance diýen strahowka diýen zat bar. Birinji strahowka pokrywat etýär. Eger strahowka pokrywat etmese bir zada, gasudarstwa bölüp çykarýar opredelýonnyý summany. Olar ýapar ýaly-da şony polnusçy. Kynçylyk çekmez ýaly. Meniň pikirimçe häzir sizler türkde ýaşaýaňyzdyr. Erdogan näme etýär häzir şu döwlen jaýlar bilen. Adamlaryň pulyny alýamy şu wagta. Adamlaryň pulyny alan ýok aşa dogrymy. Hiç kim skidowat eden ýok. Men özüm bilen şuda käbir adamlar özüniň mekdeplerini zatlaryny okuwçylardan pul ýygnaýarlar şony oňarmak üçin. Şo betbagtçylyk. Bul haýsy ýurtda bar şon ýaly zat. Okuwçylardan pul ýygnamak şol uragan zat bolany üçin okuwçylardan pul ýygnamak diýen nirde zat bar, onýa zat ýok içerdede. Şonuň üçin şu üç punkta-da hatýa by soboleznowaniýa bildirmeli her ýyl görkezmeli adamlara şunýaly bolup geçdi waka, biz gynanýas i biz şunuň üstünde işleýäs. Ikinji programma düzmeli, eger şunýa betbagtçylyk bolsa, Biz, Gaýgy etmäň, biz kömek etýäs. Jaýlaryňyz döwüldimi, biz obespeçit etýäs. Maşynyňyza daş gaçdymy ýokardan, biz täze maşyna haçan bir elli prosent kompensasiýa etýäs. Oçura durup puluňyzy alyp bilersiňiz. Ýurt ösen, ýurduň puly köp. Ýöne o pullar bir adamda dur, ýokarda. Şony agzap geçjekdim men. Öle Akmyrat köp köp sag boluň aýdan gürrüňleriňiz üçin Alişer Sahatow söz soraýa Alişer diňleýäs. Men şu taýda Akmyrat aýtdy-da şu zady, men polnusýuda saboleznowaniýa wot şu zatlary watandaşlar, bizi diňleýjiler, serediň, immenne şu zadyň üstünde biz postoýanno diskussiýa etýäs tik tok efirlerde. Men prosto gysaja ýatlatmak isleýän size,

Türkmenistan bermedi muny. Habarlarda bermediler. O bir. Ikinjiden, şu biziň imенно şu Mary Lebap harasatynda näçe çaga ýitdi. Ertesi gün hem ýagmyr ýagdy. Birinde kryşa ýok, üstünde kryşasy ýok. Hemmesiniň öýüne suw girdi. Olaryň wideolary biziň kanallarymyzda, bütin kanallarda bar. Girip görüň, tiktoklarda bar. Adamlar näle azap gördüler. Biläňizmi, eto obidno. Ine şu zat. Hawa. Biz aýtdyk, ýöne sesimiz ýetmän galdy. Ony-da geçeris, ony-da geçeris. Bir hepde soň esger goýberdi. Bir hepde soň esger goýberildi. Ony-da geçeris. Mirziýaýew halkynyň ýanyna gitdi. Näme kömek, näme kömek gerek diýip, prezident bolup. Ýöne biziň prezident Gitdi Mirziýaýewa saňa näme kömek gerek diýdi. Düşünäýizmi, ot samy ot içiňi tutup şu ýüregiňi goparyp alýan zadam şo. Özünikiler adam dälmi? Näçem bir ýüzlerje hojalyklar, может iki ýüz, üç ýüzlerje hojalyklar, müňlerje hojalyklar Krişasyz galdy. Öýüni suw basdy. O, biz ýadymyzdan çykanok, aga, hä, jaň etýär, aga, bäş ýüz dollar, üç müň dollar, şifr göterilen, bahalary gymmatlan diýip, armaturlar göteren, tahtar, tahtalar gymmatlan diýip, bileňizmi? Biziň ýadymyzdan çykanok o zatlar. Siz, biziň diňleýjiler, eger-de siz özüňizi adam ýerine goýdurjak bolsaňyz, Ynanyň hemmämiziň başymyzda bar. Şu güne çeýe ýatlamaly bolsa edilen zatlary ýatlarys, ýöne bir gramam adam ýerinde goýanoklar. Diňe bar Berdimuhamedowlar. Galany bagyşlarsyňyz adam oba zadynda spisygynda goýanoklar bizi. Spasiba. Köp köp sag bol Alişer. Söz gezegini Annadurdy aga bereli. Annadurdy aga diňleýäs sizem aýtjak zatlaryňyzy.

Aýdanlaryňyz üçin sag boluň. Spasibo Watandaşlar söz gezegini Merýem gelnejä berýäs. Merýem gelneje aýdyň diňleýäs sizi. Essalamu aleýkum watandaşlar. Bu gün 3 ýyl bolady bu hadysat duranyna. 3 ýyldan beri e, Lebaba e, Maryga Berdimuhammedow, şimdi ogly Boldy, oglu, nime kömek et. Bizär, eger Watan dönügi bolsak, sen kimsen? Sen kimsen? Ony aýt. Bizär hak-hukumyzy sorasak, Watan dönügi bolsak, sen kimsen? Sen halky ezip oturan adam sensen. Hak-hukugy bozup oturan sensen. Sen hak, sen dönük bolmysandan bizär dönük boldyk. Eziz ildeşlerim, eziz watandaşlarym, sizlere ýene bir gezek haýyş edemen, hemmäňize. Agyzybir bolaly, Hak hukumyzy soraganda döni degen gepi eşitmegäle. Hak hukumyzy soragäle, soramagy öwrenäle. Bu betbagtçylyk başymyza gelen wagty birikite adamyň eline karamagäle. Bizere döwlet kömek etmegi haky bar, hakly hem. O hakyny bize soramagy bileli. Şu ýerde oglumyz bir ýakşy pikir aýtdy. Şu ortaga pul ataraly aktiwistler dep. Atar bilemiz. Emma Neçem birtesine kömek edip bilemis. Neçtesine kömek edip bilemis. Bizergem alyp oturan pulumyz ýok. Kira bar, kira görüp oturupsan, kiralar hemme zatlar wapşe göterilip gitdi. O ýüzden birine kömek edip bilemis. Elimizden geleni ýene edip oturupmyz. Onuň üçin seniň aýdan gepiňem dogry oglum. Emma Hemmejigine kömek edip bilmimiz. Hemmejigine kömek. Kaçan bizler agzybir bolamyz, Türkmenistan halky agzybir bolup, hak-hukugyny sorasa, o zaman hemme zat ýagşy bolup giterde. Ýene bir gezek aýdaman, Serdar Berdimuhamedow, sen hak-hukugy bozup, dönük bolmysan-da, biz hak-hukugymyzy sorasak dönük bolarysmy? Sen bizlere muny jogap berseň, begenerdim. Sag boluň, watandaşlar! Köp köp sag boluň Merýem gelneje indi söz gezeligini Garaja Deňiz agamyza bereli Garaja Deňiz aga diňleýäs sizi aýdyberiň. Salam aleýkum watandaşlar mende biçi internetim bilen problema bolup oturan ýurduň içinde uragan bolan öňki gezek hem ýatlanylmady şo uragan ine şu güne çenli hem daže aýdylmady adamlar özli özleri baryp biri birine kömekleşip

Bu kalyp düzedeme, bu düzetmedi bular ýurdy. Bular ýurda diňe ýediler. Bizlere nime gerek? Bize köp zat soramyz ýok. Bize sor oturan zadymyz pasport ber, konvertasiýa et, ýoly aç. Boldy, başga hiç zat soramyz ýok bize. Şony hem daže eden ýoklar, şony hem daže edesleri gelen ýoklar. Başga nime? Şu hatda bu şony etseler hem bizler günümizi görüp gidemiz. Köp köp sag boluň Garaja Deňiz aga, indi menem şu öz pikirlerimi aýtsam, hakykatdanam hökümediň biparhlylygyny gaty kän görýäs biz. Mysal üçin edil beýleki döwletler ýaly daşary ýurtda okap ýören studentlere döwlet derejesinde konwertasiýa bolanak çäklendirilme goýulýar. Hawa bu harasat meselesinde ýigrimi ýedinji aprelde iki müň ýigrimi nji ýylda bolup geçdi. Watandaşlar otuzynjy aprel güni Owganystana goňşy kömek Azyk önümlerinden. Maý aýynyň, ýalňyşmasam, şu bäşine çenli ýa iki-üç çysloda Astrahana gitdi, koronawirusdan Russiýa Federasiýasy ejir çekip otyrdy. A bagyşlaň welin, öz halky kyn, pajygaly ýagdaýda wagty goňşy döwlete kömek etýän hökümete näme diýmeli? Näme diýip atlandyrmaly? Ýaňy gelnejemiz aýtdy. Hatda diktator diýsek, beýleki diktatorlar öýkelemegi mümkin. Menem şo bilen bir orunda goýdy diýip. Tüýs manyly söz. Ondan başga-da, hatda şu derejä ýetdi hökümet, bir günüň içinde sekiz, on, on iki adam jaýlanan wagtlary boldy bir mazarlyga. Şo ýere çislo ýazmak gadagan mazar daşyna. Ýazdyrmana rugsat berenaklar. Sebäbi ýyllaryň geçmegi bilen Oho, bularyň hemmesi bir çisloda ýogalanmy? Näme boldy, bul awariýamy, zatmy diýende, hatda şo birnäçe ýyldan soňam şu zatlaryň üsti açylmasyn diýip, onuň ýaly eden etdilik. Aýdyň, ine, şu döwletde bar şoň ýaly zat diýiň, menem boýun egeýin, hä? Şu döwletde bar ekeni, bolýa Türkmenistan hem edebersin diýseň. Hiç bir döwletde ýok. Gelip gelip oň ýaly täzelikler diňe bizde çykýa. Diňe bizde çykýa başga döwletlerde ýok oň ýaly zat. Hatda şu mazar daşyna bir adamyň üstünde durup sen ýazmarsyň diýip buýruk bermek döwletiň näme haky bar. Şo derejä ýetdik. Näme üçin şo derejä ýetdik könelerimiziň bir aýdan sözi bar. Il aglak bolsa doňuz depä çykar diýen. Özümiz ýol berýäs şo zatlara. Garşy durup bilemizak. Gorkýas. Iň gowja bahanamyzam näme? Aý men Hakymy talap etsem, maşgalama basyş ederler. Bagyşlaň welin şu taýda oturan adamlaram ýerden ýeke çykan adamlar däl. Ählisiniňem dogan-garyndaşy bar, ählisiniňem maşgalasy bar. Hawa, maşgalamyz bar diýip, oňa gul bolup ötmägi makul bilýän bolsaňyz, ine, hordy meýdan. Dowam edeweriň durmuşyňyzy. Emma haýsy haçana çenli dowam etmeli bul? Ondan başga-da, ine, ýaňy egindeşlerimiz ýatlap geçdi, döwletiň özi kömek etmekden geçen Daşoguz welaýatyndan birnäçe kamaz ýük taýýarlaýarlar. Sag bolsun watandaşlarymyz, sag bolsun, minnetdar. Şol adamlary türmä basdylar. Sen döwlete garşy gitýäň diýip. Döwletiň nämesine garşy gitdi? Dogan dogana kömek etmek döwlete garşy gitmekmi? Hökümet başynda oturanlar. Näme diýmek bul? Bir etýän işiňizi bir logiki tarapdan pikirlenip görýäňizmi? Dogan dogana kömek etse, diýmek döwlete garşy, döwlete duşman diýmekmi? Özüňiziň eliňizden hiç zat gelenok. Üstesine kömek etjegiňem öňüni alýaňyz. Ondan başga, ine, ýaňy gelnejemizem aýdyp geçdi, Buhara momentalny, edil şol wagtyň özünde Şewket Mirzaýew bardy prezidente. Durdy şo halkyň ýanynda. Biziňki o zatlardan geçmek gadagan kömek etmegiň ýerine kim sýomka edip ýör kim surata düşürip ýör şol adamlary kowalada. Bu zatlar açyga çykmasyn. Öňüni almak däl. Öňüni almak däl. Jeza bermegiň ugrunda has aktiw işleýä biziň hökümet. Has aktiwligini görkezýä. A bir utanyň. Hökümet diýen adyňyz bar. Utanyň. Başga döwletler goldarty, kömek ederti, ýok bular gizlemeli. Gizlemegiň ugrunda. Üstüni gömmeli, hiç kim görmeli däl, bilmeli däl. Soň? Soň ol zatlary ynha halk çykyp aýtýa, ha bular watan dönügi. Eşege eşek diýip bilseň ow eşek bolýaňmy? Ýok. Kemçiligi aýdyp bilen adam eger watan dönügi bolýan bolsa beýleki döwletleriň tutuş halky Tutuş ilaty onda dönükler ýaşaýada onda beýleki döwletlerde, demokratiýanyň ösen ýurtlarynda. Dünýä garaýşyňyz nähili Türkmenistan hökümete? Utanmaýaňyzmy? Ýeter artyk indi mundan artyk indi nirä çenli barjak? Indi diňe eliňize gamçy alyp halky gamçylamak galdy. Ondan bärikisini türkmen halky çydaýar eken, çydamly eken diýip diňe arkasyna eýer goýup münmek galdy. Ondan başgasyny etdiňiz. Watandaşlar biziň özümizdede günä bar. Talap edip bilemizak. Gorkýas. Hawa ýaňky aýdyşym ýaly iň gowja bahanamyzam näme maşgalamyz bar ýurduň içinde. Hawa men aýdyp biljek däl. Beýle dowam etsek watandaşlar kän kän ýyllar bize özümizden soňky nesle öz elimiz bilen gulçulygy miras goýup gideris. Makul bilseňiz, dymyň oturyň. Kän zatlar aýtmaly welin, öňem aýdylyp gelinýä. Watandaşlar birazrak pikirleneliň bu bolup geçen zatlary. Alişer Sahatowa söz gezegini geçirin. Alişer diňleýäs, aýdyber. Watandaşlar imini şu prosto bilesmi bizem postaýanno şu efir halk bilen şu imini şu temalary gürleşýäs şuňňaly nadan boldukmy biz çagamyz ýitende Baryp günäkär adam bilmän, ýa ene-atamyza jaýlanymyzda günäkär adamy tutup bilmän, ýa şo ýagdaýda-da im rät diýip bilmeýäsmi? Şu uraganda Mary Lebap welaýatynda birnäçe çaga ýiti

Daşaryk çykyp daşarda duran oba öýüňize giriň diýip oba hiç zat bolasy ýok oba giriň öýüňize panika ýaratmaň diýip adamlary içerä gowy biziň polisiýa işgärlerimiz äzirem Garaje Deniz agamyz aýt oba şu günem uragan boldy ine zat uly bir şemal boldy ýer titremeniň näçe bol bal mart aýynda bolan ýer titremeniň balyny bilýäňizmi şu elementar watandaşlar sizi adam ýerine goýanoklar Hemmämizi goýanoklar watandaşlar. Eger-de şuň ýaly zatlara göz ýumup-da, agyz bir agyz aýdyp ili şony eleşdirip-de ýalňyş etýäň diýende watan dönügi bolsa, znaçit şu imini hökmetde problema bar diýmek. Göreşiň, göreşmeseňiz, ynanyň estafeta berýäs, oba, Turkiýada işlemäge. Bizi diňe Türkmenistanda, diňe Türkmenistanda men şuň ýaly aýdyp bilýän, diňe Türkmenistanda altmyş ýaşdan soň pensiony wozrsta gelip biziň aýal enelerimiz işleýärler. Biziň atalarymyz, kakalarymyz işleýär watandaşlar altmyşdan soň. Diňe Türkmenistanda. Eşitýäňizmi? Özüňize bir sorag berip görüň. Men näme üçin Tursiýada ýa meniň enem näme üçin Tursiýada ýa Rossiýada? Poнимajete? Wot dawajte özümizi uje toparlalyň, dawajte my lýudi diýeli, biz adam diýeli. O hakky ony bizi ýaradan bu Alla Tagalla berdi. Bu bu iki sany ata ogul sizden o hakky almaga hakky ýok. Düşünäýizmi? Köp köp sag bol Alişer şu aýdanlaryň üstüne goşup. Ine
watandaşlar bunuň etmedik zadyny ýa-da etmeli däl zadyny aýdyp otursak ne ne kagaz etjek ne kalem etjek meselem. Ine biziň halkymyzda narazy bolmak diýen düşünje ýok nä men haýran galýan şoňa. Watandaşlar siz näme üçin etmeli zatlaryny talap etmekde zatdy bilmeýärsiňiz. Ine meselem näme Gyzyl kitap bar ol. Ine şonuň iň düýpli görşer iň diktatorlaryň diktator däl näme diýsem bu hakyky ýaňky aýtanym ýaly o diktator ülkelerde internet bar diktator ülkelerde pasport berip bilýä ine görüp otyrys ine ine bu bunuň hakyky ady bu terrorist terroristlaryň iň güýçlisi diýip bara buny o terroristam bir bombalasa bir ýaňky näme adamlary öldürip bilýä bir sany bombasynyň näme kilasyna görä Nämesi bolýar agyrlygyna görä. A bunuňky bütün halky kyryp otyna. A bunuň bizem Kyzyl kitapa girizmek nämesine aladasyna düşeli bunuň. Ondan soňam ýaňky kim Akmyrat diýeniň e, fond nämesine menem goşulmaýan. Sebäbi halkymyz özi e, biri birinden şu uragan bolanlaryň öýüniň krişasy gitdimi, nämes gitdimi, şu şolardan hem betler, biri birimizden betler biziň ýagdaýlarymyz. Şonuň üçin men o meselesinde goşulmaýan. O iň soňky mesele. Meselem biz iň birinji şu hökümetden hakkymyzy talap edip öwrenmeli. Iň birinji etmeli işlerini bilmeli. Awa şu bir narazyçygymyzy näme edip agzymyza näme edip bilmeli-de. Ine bularyň hakyky adyny goýalym artyk hem-de Biz şu zatlary düşünip etgen wagtynda men öňki wideolarymda-da aýtdym-da, şu kim kimiň hyzmatkäri şu zatlary düşünip etgen wagtymyzda bularyň ömri iki saat, hawa. Bularyň ot çüzüp goýan ýaňky Staliniň çyzanmy ýaňky çegaralaram başyna ýykylar ýakynda. Hemmesini za ýaňky diktatorlaryň gitmeli paşşalar, hanlar, sultanlar nädip gelen wagty giden gitmeli wagty gelen bolsa bulaňkam Ýaňky geldi hemmesiniň wagty. Men şuny aýdyp geçeýin diýdim, narazy bolmak diýen näme ýokda biziň halkymyzda ne, talap etmek, narazy bolmak, oturan gününe şükür edip, eý, çorbamyz bilen ekmegimiz bolsa bolup diýip oturan bir halka dönüşdikde. Şonuň üçin bir hakymyzy talap eteli, adamlar bir silkinip özümize geleli, gaýrat ediňle, dünýäni görüp otyrsyňyz, diktator ülkeleri görüp otyrsyňyz, hemmesinde internet bar, pasport berip bilýär, iň bolmasa, ýollary açyk, hiç, hiç bolmasa, hiç haýsam bizden Bizden baý ülkelerde şularam ine garypçylygynyam ekonomikasynam ýolda açdy goýdy halky özi gitdi özi çalşyp gelip özi nämesini gününi özleri gördüde şuny aýdyp geçjekdim men. Köp köp sag boluň Hamida gelneje men şu ýaňky aýdanlaryň üstüne goşmak isledik zatlarym bar. Watandaşlar Türkmenistanda şuňaly edara bar Gitrometrologiýa gullugy. ýagny habar beriş gurulýy, rusçalap aýdanda sinoptika, nirä seretýär olar? Näme üçin býujetden şolara pul tölenýär? Näme üçin halka duýdurylmady? Eger halka duýdurylan bolsa, hatda şu bize gelen maglumatlar boýunça parkda çortow koleso diýen, şeýtan töwerek, şo karuselden diýe çagalar uçup gitdi diýe. Eger şo zatlardan habary bolanda halk çagalaryny parka goýbererdim ýa alyp barardym parka. Nirä seretýär şo gulluk? Hany MÇS gullugy? Bolýa hadysa bolup geçdi. Hany bystra reaksiýa? Hany ýörite palatkalar bolmaly şo halky bir öýli jaýly eder ýaly Alişer doganymyz aýtdy ertesi gün ýagyş ýagdy kryşa ýok ýagyşyň içinde ilat otyrdy. Hany MÇS gullugy? Hany gaz zapasy boýunça dördünji ýerde duran Türkmenistan? Şumy halkyna seredişi? Utanç dälmi Türkmenistan hökümeti? Ondan başga ine kakasy ýogaldy we Türkmenistanyň içinde ine toýlar etmek zat etmek gadagan edildi ýagny matam yglan edildi ýakynda ejesi ýogaldy Hawa, ýene matam yglan edildi, o toý etmek, zat etmek gadagan. Hakyky matam güni ýigrimi ýedinji apreldir. Hormatly watandaşlar, sizlerden etjek haýyşym, bir aýat-töwir ediň. Sebäbi bir toplumlaýyn adam ýogaldy, birden, ikiden däl. Hatda käbir maglumatlara dört ýüze ýetdi diýen maglumatlaram bar. Anyk çeşme ýok, anyk maglumat ýok, her ýerde her hili berlip, hatda tapylmadyk adamlaram boldy diýen. Çagalar uçup gitdi belli däl nirdelige. Ölüsi dirisi tapylmadyk ýagdaýda galanlaram bar. Türkmenistan ýapyk bolanlygy üçin, internet çäkli bolanlygy üçin anyk maglumat alyp bolanak, emma adam pidalary pikir edişimizden gaty kän. Hormatly watandaşlar gyn görmän, ana şu gün ýigrimi ýedinji aprel güni bir aýat-töwir etseňiz o gulakan sogap gazanardyňyz etjek haýyşym watandaşlar goşjaklaryňyz barmy? Alişer buýr söz gezegi sende. Söýdüm watandaşlar biz morş siz pikiriňizce de bu görýäniz şo bir zat şo bir zat serediň belki şo bir zatdyr ýöne ertir imin şo bir zadyň biri sizem bolup bilýäňiz patamuşda Inanyň maňa Turkiýada lýuboý zarubejde inanyň maňa sizi prosta siz ýok hasabyna alnan oba siz ýok hakyňyz ýok indi gruby bolar aýtsam ýöne siz ýok hasabynda ony biliň ikinjidenem men ýatladaýyn size prosta ştob özüňiz pişi dla mazgov da wot prosta aýdaýyn serediň watandaşlar büzmeýin tragediýasy ýüzlerje adam gitdi habar tapdyňyzmy Watan güni yglan edildimi? Hudaýýoly berildimi? Ýok. Altmyş sany watandaşymyz iki gün, altmyşdan gowrak, iki gün içinde Turçada arakdan zäherlendi. Eşitdiňizmi? Ýok. Habaryňyzam ýok. Hudaýýoly berdimi? Soň zady alyň. Şo Mary Lebap tragediýasynda ýüzlerje adam. Habaryňyz barmy? Ýok. Habarlarda aýdyldymy? Ýok. Hudaýýoly berildimi? Ýok. Covid on dokuz, covid on dokuzdan wara kosmosdan snimat etdiler zatdan ene atamurada jinaza ok atmadylar watandaşlar toplanyp durmaň diýip düşünýäňizmi siz radnoýyňyzy gömeniňizde size jinazaňyza ok atmadylar watandaşlar aýdyldymy şo zatlar näçe müňlerje adam ýogaldy müň ýüzler däl müňlerje adam ýogaldy aýdyldymy hudaý oly berildi ýok biziň ýer titreme boldy

Atasy ýogaldy Ýewropada koronawirus wagty atasyny Ýewropadan getirtdi we matam güni yglan etdi. Enesi ýogaldy matam güni yglan etdi. Siz watandaşlar özüňize sorag beriň sizi haýsy urywinde görýä kim hatarynda goýa watandaşlar prosta zadumuytis i vsö. Atamyrat bir zat goşup geçeýinmi? Buýruň buýruň. Hä.
Siňekdiňem meselem ýazda ýaşytugyn bir nämäsi bar-da, wagty bar-da. Siňekdiň hem öz orny bar. A biziň siňek çellemek ornumyz ýok nä. Türkmen hökümetine şu ýerden seslenjek. Nä halk üçin çykyp baryp, bir zat etdim diýip aýtsyn. Bir Aşgabatdyň beton jaýlaryny, onam parad gurmak üçin, parad geçirmek üçin, ony ýaňky şişip balondy şişirýäň-ä, Şular ýaly şişmek üçin ýapdy ol şäherçenim. Halkdyň bahbiti üçin bu lýuks öýlerde otursyn bular. Ýaňky näme içinde bir haýatyny bir mäzmünli näme huzurly bir öýde otursyn diýip etmedi onam. Özüniň şişmegi üçin. Men şu ýerden seslenýän. Bu şişik balonlaryny hemişe iýne tykyp durarsyňyz. İçindeki hemme zatyny akyzyp durarys artyk. Bu internet äsrinde artyk seniň hälam internet äsrinden soňam bular on bäş ýyl ýaşap gelýär biziň ýüzümizden. Biz aş nämelerimiz hatalarymyz düşünip otyrys artyk biziň halkymyzyň hem biziň hem hemmämiziň közümiz açyldy artyk sen şişip bilmersiň balonyň hem şişip bilmersiň sen hawa näm bir eden zat şu aşgabatda stroýka öýlermi onam özüniň şişmegi üçin özüniň parat edip sahnasyny bezemek üçin yapdy onu halk üçin yapmady aziz vatandaşlar gözlerinizi açyň artyk ya gözlerinizi açyň amma sizem

Hemme zat ne ilim goýdy. E goýan zaty bularyň ýok eden zatyny bunuň etmeli orna etmedik zatlaryny aýdyp otursaň aýdyşym ýaly ne kagaz etjek ne kalem etjek. Şoň üçin halkym siz hemme günany hemme dogrulykdy et e, ýaňky e, dogry ýola girmek biziň nämemiz borjumyz. O Berdimuhamedowlar e, ýok hesap ýok. Ýani şişik balon olar bolany. Hawa. Şişip duran balon iýnäni batyraysaň boldy içindekiler akýer. Hemme zady etmeli biziň omuzymyzda biziň borjumyz ýagny ynsanlyk borjumyz hakymyzdy soramaly. Näme etmelisini öre gelen adamlara düşündirmeli. Hawa. Ýaňky haýsy gelsede. Biz özlerimiz terrorist ýasan ýaňky terrorist edip oturanam diktator ýasanam hemmesini biz biziň günalarymyz. Bir şoň üçin özümize bir öňümize bir uly sorak waprisatelny näme işarat goýmaly şoňa jogap näme etsek tapjak bolsak bu sorak näme üçin bu öňümize diýip şonuň hemmesiniň jogaby jogabyny tapmana kellemiz işletmene başlaýas olsun bolýa hemme zat kellemizde kellemiz özgermedikçe bir hiç kimse özgermeýär köp köp sag boluň hamida gelneje Men bir iki söz aýdaýyn ýaňky aýdyp geçen zat barada. Buýur Akmyrat. Ýaňky Alişeriň aýdyp geçeni Çistiçni saglasen, çistiçni ne saglasen. Birinji oçur adamlara duýduran ýoklar diýildi, oňa saglasen. Şo betbagtçylyklar barada aýdylmalar aýdylan ýok, aýdylan ýok. Ony bilýäňiz näme üçin aýdylan ýok, sebäbi açylsa, ony adamlar gozgap uly neme edip gitýärler, näme tar nowus edip gitýärler, şonuň üçin aýdan ýok, bolça gizlemeli. Ýöne edildi sadakalar edildimi diýildi, dogrymy? Olar edilmez. Sebäbi adamlar biziň ýurtda din tarapdan abrzawanýasy ýok. Din dine degişli etýän zatlary olar tradisiýa bolup galdy uje. Wajyp däl, tradisiýa. Şonuň üçin tradisiýany etse bolýar, etse bolmaýar. Käwagt etse bolýar, käwagt etsede bol niço straşnogo. Şonuň üçin adamlar abrzawac etmeli birinji oçert. Şolar abrzawanýa bolanda olar düşünýär bu wajyplygyna. Şonuň üçin olardan talap edeniň peýdasy ýok, olara şo ylym girmänkä kellesine, bilim girmänkä. To je samay biziň hukugymyz barada. Adamlar Türkmenistan şo hukugyny bilen ýok. Olara sen bar git sen it diýse owa it şu konstitusiýada ýazykly biz itdir diýerler. Hukuklaryny bilmese olar talap edip bilen ýok. To je samay din boýunçada olar näme wajyp musulman üçin sadakasyny bermeli, kyrkyny bermeli, ýedisini bermeli näme si wajyp bolsa şolaryny bilmese wajyplygyny. Olar tradisiýa ýaly hasap etýärler. Tradisiýa zat şo. Eginbaş köpüsiniň üçin eginbaş tradisiýa. Bu gün men şuny geýýän, erte geýjek däl diýýär. Ýöne aslyndan ol wajyp. Şonuň üçin olar etmez sadaka diýen zatlar. Enesi atasy üçin eder ol obýazatelno. Şonuň üçin jemleýji soragym, adamlar hemmes diňe aktiwistler däl, başgalaram obrazowats etmeli. Köpräk kitap okamaly, hukuk tarapdanam, lýuboý tarapdan. Şonda biziň dilimiz, zadymyz neme bolýar, näme täli? Pikirimiz obrazowany bolýar. Şony aýtjakdym-da men. Etmez olar onýa zatlar. Bolýa köp köp sag boluň. Akmyrat sen belki dogrydyr seniň aýdyp oturanyň ýöne menem sen bilen bir ýerde ne soglasuýs potamu şda eýerde sinzi abe düşmeýän o musulman däl birine berip bilýän bolsa znaçit o gönüden göni äsgermezlik adam ýerinde goýmazlyk ýaňky aýdyşyň ýaly it ýerinde goýmak bolýa aňyrda soglasuýs setim staboý da

Ladnlaý. Prinsipi, prinsipide adam ýerine goýanoklar.
Watandaşlar, Zuma geleniňiz üçin, gatnaşanyňyz üçin köp-köp sag boluň. Tomaşa eden watandaşlar, sizem sag boluň. Unutmaň, eger hatyra gün adalat boýunça bellenilmeli bolsa, o-da ýigrimi ýedinji apreldir. Sebäbi hakykatdan hem pajygaly waka bolup geçdi Türkmenistanda. Ýene bir gezek haýyş etýän watandaşlar bir aýatda bir galdyryň öten geçenler üçin. Diri lezzetden doýmaz, öli aýatdan doýmaz diýip könelerimiz aýdyp geçen bir sogap gazandygyňyz bolar. Watandaşlar ýola dowam, hakymyzy talap etýäris. Hawa. Mollanepes şahyrymyz aýdyp geçen kyrk ýyl maýa gejinçäň bütin bir ýyl ner gezgindi. Haçana çel çydap oturmaly. Haksyzlyklara, adalatsyzlyklara. Hemme zat öz elimizde. Öň üçin durmak ýok, göreşe dowam. Geleniňiz üçin hem köp köp sag boluň. Saglykda görşeliň.